Also mir Piraten stinn ganz kloer zur NATO, zur Allianz. Ech sinn vu Kand un dermat opgewuess, dass bei mir an der Gemeng deen éischten amerikaneschen Zaldot gefall ass. A mir géingen alleguerten haut net hei fräi schwätzen, wann deemools déi Alliéiert, wéi herno d'NATO erausgaangen ass, sech fir eis Agesat hätten. Jo, NATO-Member sinn heescht awer och, datt een onofhängeg muss gi vun enger US-Administratioun, vun engem President, deen net méi verlässlech ass. An dofir ass et eigentlech positiv, datt déi aner NATO-Partner elo selwer an d'Hand huelen, wéi hir Verteedegung an Zukunft wäert ausgesinn. Well bis elo ware mer ze ofhängeg vun den USA. Déi Schrëtter, déi elo ageleet wäerte ginn, si richteg, well herno d'Partner sech kënne verteidegen, och wann de Partner net méi verlässlech wär. Et kënnt awer virun allem drop un, wat een herno mat deenen eenzelne Budgete mécht, ob dat zwee, 3,5 oder fënnef Prozent sinn. Et muss herno eppes Sënnvolles dermat gemeet ginn an et muss och transparent sinn. Et muss herno och ausgeschriwwe ginn, wat dee Budget zu Lëtzebuerg bewierke soll. Et kann net sinn, datt en herno d'Rüstungsindustrien hir Profitter wäerte weider maximéieren, wärend de Steierzueler dat, wäert bezuelen. Dofir ass hei Transparenz an Ausschreiwung immens wichteg. Ech hunn iwwregens dozou schonn eng Question parlementaire lafen, well d'Dronen och kaf gi sinn ouni Ausschreiwung fir d'Lëtzebuerger Arméi. Et ass wichteg, virbereet ze sinn als Land. Jo, mir ënnerstëtzen och d'Pläng fir d'Loftofwier, fir d'Rakéitenofwier. Mir als Lëtzebuerg mussen och resilient sinn a mir mussen och virbereet sinn, well, Et muss een éierlech sinn, Wann d'Ukrain net gewënnt, wäert de Russ och net opginn an dono wäert de Russ sech nei Affer fir seng Invasioun sichen, egal wéi naiv dass ee vläicht mengt, dass e géing ophalen. Dat wäert net de Fall sinn. Dofir sollt och eis aller Interessi sinn, elo genuch Budget, genuch Material zur Verfügung ze stellen, dass d'Ukrain sech wiere kann, dass een déi Invasioun kann zeréckdreiwen, well wann Russland, de Putin och nëmme bësse mengt en hätt herno do e puer Terrainen gewonnen, wäert deen net ophalen. An d'NATO fonctionnéiert just, wa mer eng Ofschreckung hunn. An déi Ofschreckung ass am Moment net ginn. Et muss ee ganz éierlech si mat sech selwer. Dat ass net zu Lëtzebuerg, mee mer kënnen eis Däitsch Kollegen huelen, mer kënnen d'belsch Kollegen, d'franséisch, mer kënnen och méi wäit kucke goen. Dir hutt virdru gesot, hat een hei gesot, Spuenie wär esou verteidegungsfäeg. Boah, also wann ech d'Noriichte kucken, da ass bei den europäesche Länner net wierklech ee verteidegungsfäeg. An dat ass ee vun eise gréisste Punkten. Mir waren als Gesellschaft zimlech bequem iwwert 20, 30 Joer an och zimlech naiv an hunn eis Arméien zimlech komme gelooss. während villäicht a Russland méi investéiert ginn ass an déi zumindest do am Moment e Virdeel hunn. An dat ass et, wat mer mussen änneren. D'NATO fonctionnéiert just mat Ofschreckung. Et geet, muss dorëms goen, dass mer keng Kugel mussen ofschéissen, mee dass d'Ofschreckung schonn genuch ass, fir dass mer net ugegraff ginn. An dorëms geet et hei. Et ass och kee Blankoscheck fir dës Regierung. Ech hunn et virdru gesot, Dat muss ganz transparent sinn. Et musse gutt Projete sinn. Well och an der Vergaangenheet hunn ech hei Projete kommentéiert, ech erënnere mech do un e roude Satellit, dee bemol duebel esou deier ginn ass, wou mer hei nach hu missten nostëmmen. Mä dat war fail. Dat sinn einfach deemools Projete, wou een haut, denken ech, souguer deemools d'Regierung, haut esou némmi géing upaken. Dofir ass et gutt, dass ee sech och fir, wann ee kuckt, wou déi Gelder herno investéiert solle ginn, dass een higeet an seet, mir schaffe mat enger SAS zesummen, mir schaffe mat Firmen zesummen, déi den Know-how hunn. Well mir hunn am Moment nach ee Satellit lafen, deen iwwregens och der Ukrain soll d'Kommunikatioun zur Verfügung stellen, deen nach ëmmer net an der Luut ass. Mir hunn e virun dräi Joer hei gestëmmt, deemools an enger Urgence, fir der Ukrain ze hëllefen. E flitt nach ëmmer net. An dat sinn déi Saachen, wou mer mussen draus léieren. Fir elo herno blann ze soen, dräi an e hallwe Prozent an dann, oder fënnef Prozent, dat wär falsch. Mir musse ganz kloer kucken, wou setze mer se an. An dann, mir mussen endlech ophalen, eis Arméi krank ze spueren. Mir haten hei Motiounen, d'Zaldote verdingen an den éischte Joren emol net de Mindestloun. Da krut mer hei vun der deemoleger Regierung erkläert, vum Här Bausch, Jo, si krite jo gratis z'iessen um Bierg. Wie mengt der, dass mer esou eng Arméi kënnen opbauen? Mir mussen eis Zaldote méi ënnerstëtzen. Da kommen ech och erëm op deen anere Problem zeréck, dass der Zaldotegewerkschaft géint Iech hat, well Der de Bewäertungssystem agefouert hutt. All déi Punkte musst Der higoen an Dir musst emol d'Arméi méi attraktiv maachen. Ech menge mam Bewäertungssystem wäert een näischt maachen, mee mam Mindestloun fanne mer vläicht e Kompromëss, dass der higeet an dass d'Zaldote mol anstänneg bezuelt ginn, wa se fir eis Arméi aktiv sinn. Well dat sinn déi Punkte, fir dass mer iwwerhaapt mol erëm Leit an d'Arméi kommen. Well wat bréngt eis dat schéinsten an dat beschte Material herno, wa mer keen hunn, deen et bedingt? Also, mir Pirate sti ganz kloer zur NATO, well d'NATO muss eng Ofschreckung sinn, fir dass mer weiderhi kënnen a Fräiheet liewen. Mee mir wäerte ganz genau drop oppassen, firwat dass d'Ministesch déi Sue wäert ausginn. Merci.